Шигъри драматургия бездә, шигъри әйе, нигездә трагик әсәр, трагедия буларак мәйданга килгән. Шулай булгач, без үзеннән үзе, ә татар драматургиясендә әлеге жанрларның формалашып бетүе һәм трагедия жанры ничек тора дигән сорауга да җавап бирү, эзләү, кызыксыну да бик тә кирәк. Бер яктан караганда, беренче трагедия дип без Зөләйханы саныйбыз, Исхакыйны. Гәрчә ул аны үзе фаҗига дип атый беләсез инде. Ләкин шул вакытта әсәрне укып карагач, аны трагедия жанрының беренче үрнәге дип атарга мөмкин, хаклы нигез бар дип әйтергә була. Икенче яктан караганда, трагик төшенчәнең нигезе, менә без әйткән теге дастаннар да ул барыбер кемнәргәдер таяныч нигез булып торгандыр дип уйлыйм. Дөрес, Исхакыйның Зөләйхасы нәкъ менә татар халкының, бигрәк Исхакый үзе дә шуның белән борчылган бит инде ул, әлеге христианлаштыру, чукындыру күренеше белән бәйле һәм ул авырткан нокта буларак Үзне үзе мәйданга чыгаруны сораган. Бу трагедия нәрсә ул дигәнгә инде вуз тәмамлаган кешеләр буларак барыгыз да җавабын беләсез. Аны мин болай дип әйтер идем. Менә еш кына кайбер билгеләмәләрдә дип әйтимме соң очрый ул трагедия ул әсәрнең ахыры үлем белән тәмамлана торган әсәр. Бу бик үк дөрес түгел, байлыкны әйтү. Әйе. Ягъни, без андый вакытта алгы планга куябыз бит инде конфликтны. Ягъни, конфликт әлеге жанрның төрен, характерын билгели. Һәм билгели инде икенче бик мөһим төшенчә, ул пафос. Трагик пафос, фаҗигалелек пафосы трагик әсәрләрнең нигезенә ята. Шуны ачып караган вакытта, мин трагедияне болай дип әйтер идем. Каршы як, ягъни көрәшүче як, ә конфликтның ике ягында бит инде ике як була. Һәм аның бик гади генә мисалы, хәтта классик үрнәге булып тора Фәтхи Бернашның Фәхри-Зөхрә трагедиясе. Кемдер укый башладымы, укып Укымадыгызмы? Әйе, син укыдың ахыры, бүген күрдек. Очрак торабыз сезнең күрештәгә, әйе. Укып карагыз. Хәзер аңа тукта, эзне туктау белән вакытыбыз да бетер микән? Ягъни көрәшүче, каршылыкка керүче якларның кайсы да булса юкка чыгу, үлү белән генә тәмамлана ала ул. Моның өчен кабатлап әйтәбез без. Галия бану ну барыбыз да белә. Хәлилнең үлеме белән тәмамлана. Ләкин беребез дә аны бу трагедия дип әйтмибез. Әсәр турында. Ул Галия бану, Хәлил өчен трагедия ул, шәхес трагедиясе ул. Ләкин әсәрнең жанры трагедия түгел. Чөнки каршы яклар Хәлилнең үлеме, дөресрәк бу очракта, ул кайсы да булса бер якның юкка чыгуына китерә торган сәбәп түгел. Ул очраклылык. Хәлилнең әлеге крестьян психологиясе дип әйтимме, ну, үзгә психологиясе дип әйтимме, гап-гади генә мисал, әсәрне ул, әйтик, пистолетын ташламыйча кесәсенә тыгып куерга, кая да булса алып ыргытырга мөмкин иде. Озактан исән калыр иде кебек. Ну, билгеле әдәбиятчыга бәйле инде алай без э, болай булса, тегеләй булса дип шарт фигыль белән сөйли алмыйбыз. Уйлану рәвешендә әйтәм аны. Ягъни э, еш кына очраклылык э, әлеге үлемгә, фаҗигагә китергән сәбәп төрле булырга мөмкин. Менә монда дип әйтәм. Ә менә Таһир Зөһрәне алып карыйбыз икән, анда, әйтик, Таһир белән Зөһрә бер якта һәм хан власте икенче якта икән, һәм хан инде Таһирне түбән чыгышлы вәзир улы буларак, үзенең кызына, хан властына тиң түгел дип санап, аның белән теге мәңгелек дошманы рәвешендә каршылыкка кергән икән, аны инде, әй, дустым, әйдә болай итик әле, дип кенә килештереп булмый. Бу конфликт шундый, ул йә хан власте юкка чыгырга тиеш, йә Таһир белән Зөһрә юкка чыгырга тиеш. Башкача бу каршылык хәл ителә алмый. Ә менә ничек тын итегез әле, теге Хәлил үлемендәге кебек очраклылык килеп керде дип нәрсә әйтергә мөмкин? Андый әйбер була алмый. Әйтик, вәзир ханны ярар инде син аларны кичер инде, гафу ит инде дип кенә ханны бу әйбердән кире кайтарып булмый, чөнки бу очракта хан ул власть, ул стена, ул кара көч. Һәм аны ул инде сүз белән генә аны кире якка фикерен үзгәртеп булмый. Ягъни трагедия дигән вакытта мин көрәшүче якларның кайсыларыбызда берсе юкка чыгу. Әлеге конфликт ул шундый тирән, киң булырга мөмкин һәм тиеш, дөресрәге. Ләкин кеше үлеме төп сәбәп булып тора алмый, дип кенә әйтәсем килә иде. Икенчесе инде, билгеле, моңа тагын бер әйбер бар. Менә бу безнең шигъри формада язылган әлеге Хәтке Борнашның бу әсәрен алып карыйбыз икән, романтик төсмерлелек, романтик пафос килеп керү. Дөресрәге, менә бу трагедиянең үсешендә, гомумән, дөнья әдәбиятында да сез классик, классицизм чорын хәтерлисездер. Карагыз, Шекспирның атаклы Гамлетын яисә Король Лирларын. Аларда да нәкъ менә трагедия ул дәвердә югары высокий жанр, югары жанр булып саналган. Комедия түбән жанр булган. Һәм менә Шигъри трагедия шушы үзенең югарылыгын, биеклеген дип әйтимме, саклаурга тырыша кебек тоела миңа. Алдагы елларда язылган, аңа инде без бүген өлгерә алмыйбыз, Илдар абый Юзеевның әсәрләрен алып карасагыз да, ул әлеге биеклек, пафос шушы дәрәҗә саклана. Карагыз, аның Очты дөнья читлегеннән. Тукайга багышланган шигъри трагедиясен Тукай халык улы буларак бирелә һәм аңа каршы көч ул әлеге явызлык дөньясы Тукайга каршы куелган. Яисә аның Соңгы төн дигән Муса Җәлил турындагы шигъри трагедиясен анда да шигырь белән язылган Илдар абый өчен Тагын искә төшерегез әле әсәрләрен тагын. Ел турында, теге югалган ил турында. Нинди әле? Су астында калган нәрсә кул астында кала әле нинди? Әйе, дәдә, әйе. Э, менә шуңа багышланган э, шигъри трагедиясе бар Илдар Абилүзиевның. Кызыклы, гыйбрәтле. Шулай караганда да, инде э, менә әгәр дә без бүгенге соравыбызга якынрак килеп, Татве Бырнашка, ә менә мин әле икенчесен әйтмәдем, Хаю Такташның җир уллары трагедиясен карагыз. Җир куллары трагедиясе менә китабында да бар иде. Мисал өчен, укып килеп, әсәр турында сөйләшергә дә мөмкин. Дөрес, әсәрне аңлау шактый җиңел һәм аның турыда әлеге үткән 100 ел вакыт эчендә 21 елда язылган, димәк, киләсе елга 100 ел була икән, җир куллары трагедиясенә сәхнәгә дә бәлки куелыр. Гаҗәеп катлаулы әсәр. Э, егерме төрле генә фикер ишетәсең. Еш кына бер-берсенә каршы булган фикерләрдә. Дингә каршы совет чорындагысын чамалыйсыз инде. Динне, Алланы кире каккан әсәр дип э, табылса, э, бүгенге көндә инде без аны кеше рухын, кеше азатлыгын э, яклаган әсәр буларак кабул итәбез. Икенче яктан, менә Зируллар трагедиясенә бәйле булган мәгълүматны белән танышкан вакытта, мин шуны күрәм, Һади Такташның алдарак чорда язылган әсәрләрендә моңа әзерлек бара. Карагыз, аның бит гомумән Такташның беренче иҗатының романтик икәнлеген беләсез. Без аны бик әйбәт белән өйрәндем дә бугай, сез аны диплом язмагансызмы? Юкмы? Әйе. Ләкин теге вакытта укулар оештырып йөргән вакытта өйрәндегез бит инде, хәтерлим мин аны. Тәрминдагы да кат ташырга туры килгән иде. Теге пассаж бинасындагы искәрчеләр инде. Аның Газраилләр, күктән сөрелгәннәр кебек шигырьләре, янар таулар, такта шигырьләре һәм әлеге шигырьләрдә урын алган образлар, сурәтләр, алар җир уллары трагедиясендә бик иркен кулланылалар. Шул ук вакытта ул, бигрәк тә яһүд динендә, Тәүрәттә урын алган Хабил белән Кабил каршылыгын яисә алар фаҗигасен файдаланганлыгын күрәбез. Адәм уллары икесе дә бер-берсен үтерәләр. Кабил Хабилне үтерә, көнләшеп, әкълимадан көнләшеп, кабат инде үзенең зур хатасын аңлап һәм бу үлем юлының аңа бәхет хакы китермәгәч, китермәячәген аңлап, үзенә үзе кул да кул сала. Һәм бында сүз чынлап та Кабил трагедиясе генә түгел, ә гомумән җир уллары трагедиясе буларак, инде ул шәхес иреге, шәхес азатлыгы һәм әлеге ил, дәүләт, шул чор җәмгыяте турындагы уйлануларга алып чыга. Такташ да аңлавы Такташ кына җиңел булмаганлыгын тоясың. Бер яктан ул әнә шул әйберләр турында язып килде, икенче яктан инкыйлаб 17-18 елларда 20 еллардан башлап инде дингә каршы көрәш, дәүләт сәясәте, һәр җирдә кызыл байрак һәм Аллага каршы сугыш ахшам дигән, муллаларны себереп түгәм дигән лозунглар Китапта шул вакытта әсәр язырга алына. Билгеле көндәлек ул укып торган, ишетеп торган әлеге сәясәт аңа да билгеле бер йогынты ясаганлыгын тоясың, аннан да котыла алмаган. Менә шул рәвешле аның идеясе кем ул? Бер яктан әйткәнчә мин тирәнтермин, чөнки истәлеген бик белмисез, мин әйтеп кенә киттем инде. Сахтаның сюжеты, син әйтәсең, мин әйтимме, сюжетында Адәм уллары Кабил белән Хабил бирелә һәм аның тагын өченче бала инде Аклимә. Һәм Аклимә белән Кабил бер-берсен яраталар. Ләкин Кабил үзеннән үзе риза түгел, Аллаһы Тәгалә мөрәҗәгать итеп калый, карый, Адәм, Җир балалары бит ачлык, ялангачлыкта. Менә минем яратканым Әкълимә дә шундый хәлдә, ярдәм ит, ди. Ә Аллаһы Тәгалә ярдәм итми. Шуннан соң каргый, Алланы каргый. Һәм канун дип бирелә инде ул, аңа, аңа шундый үч алып аннан дип әйтим инде, аның сөйгәне Тәкъдимәне Хәбилгә яраша, туганына. Ләкин үзара яратышкан егет белән кызны дип аерды ул. Һәм бу инде Кабилне шундый хәлгә китергәнлеген аңлыйсыз. Бик югары пафос, романтик төсмерлелек, дини, мифологик сюжет бит. Һәм шул вакытта аның каршына килеп чыга идея. Ул инде Газәзил. Иблис төсмерендә бирелә. Әнә син күрәсеңме еракта, ди, бәхетле ил. Мин сиңа бәхетлеләр илен күрсәтәм. Әйдә шунда, ди. Кабил риза була яза, башта әйткәнемчә. Һәм менә бу хәзер инде сөйгәне Әкыймәне Һабилгә ярашканнан соң, Иртүгә тагын килеп чыга да, күрәсеңме, синеңчә берәебе дә булмый. Монда җир тормышында үзеңнекен яулап, көрәшеп алырга кирәк дип, урланган ханҗәрне аның янында калдырып чыгып китә. Үзен үзе белештермәс хәлдә, сөйгәненнән нә булган мәхәббәт хисеннән Тетрәнгән Кабил әлеге хәнҗәрне алып чыгып китә һәм юлына очраган беренче кеше буларак үзенең туганы Хабилне, аның әкълимәсе гәрәшелгән, үтерә. Шуннан соң инде адәмнәр, Хава, әтисе, әнисе, Адәм әтисе, Хава әнисе дип йөриләр, кешеләр Аллаһыдан аны Ярлыкауны сорыйлар, ләкин инде чигенергә урын юк. Һәм Ходай Тәгалә Әкълимәне дә үз янына ала. Ул да мәңгелеккә китә. Шуннан соң инде Кабил өчен, аның Кабиле үзе үтерде туганын, сөйгәне канын алып китте күккә, инде юл калмый, әйттем инде, ул үзен үзе чәнчи. Шуннан соң идея килеп чыга да, күрәсез, җирдәге тормыш бик авыр, әгәр дә аны үзгәртергә кирәк, күктә әлеге явыз алла булса, җирдә башка алла бар, яратмаса шулаймы, дигән юллар белән әсәр тәмамлана. Хәтта соңгы ике юлын да аңлау-аңлатуда, галим-голәмә арасында да, Күптөрле бәхәсләр бар. Мин әле дөрес уйлап кына куйдым. Теге бу әсәрләргә хәзер нәкъ бүген генә, кичә генә тукталырга кирәк булса дип, яисә сорасагыз дип, искемә төшерим дип. Чөнки бу сораулар белән минем дә соңгы вакытта шөгыльләнгәнем юк икән. Уйлап куйдым. Миләүшә Хәбетдинова бар бит әле безнең. Чөнки Миләүшәнең диссертациясе Ходитак баш буенча. Һәм ул җир уллары трагедиясен тикшерде. Мин аны Актар рефератын укыган идем, хәтерлим, ләкин диссертациясен укыганым юк. Менә хәзер шуны укысым килеп китте. Әлеге э, ул э, җир һәм күк һәм җир аллаларын э, Миләүшә ничек аңлатты икән дип. Хәтеремдә аның идеясын ул Актар рефератта бик кыска гына языла, моның кадәр генә аерым әсәр турында бер абзац кына урын булмагач. Яратмасам ул идеяны теге романтик күзаллылык, киләчәк дөньяны романтик рәвештә күзаллаучы буларак дип тәкъдим итә кебек. Совет чорында инде аны теге совет идеологиясе дип җәмгыять дип менә бәхетле җәмгыять, совет һәм коммунист җәмгыять төзибез бит, шуңа омтылабыз бит. дигәннән чыгыбрак аңлату бар иде. Ничек кенә булмасын, менә бу ике әсәр, әйткәнчә Фатхи Борнаш һәм Хатыйп Таклак әсәрләре шигъри трагедиянең бер-берсенә һич кенә дә ошамаган ике тармагын на нигез салып калдырганнар икән. Фатхи Борнаш әйткәнемчә, тулысы белән романтик әсәр. Менә килгәч тә беренче сүзебез иде бит Нәфисә белән шуннан башладык та. кулда күр, кемнедер кулында күргәч, андагы романтик пафос, андагы төсмер сурәтләр, геройларның хис-кичерешен Таһир белән Зөһрә кичерешләре, әлеге мәхәббәт уты, анда инде мин сине яратам, гына була алмый. Ул шундый төсмерләр, шундый җитди буяулар белән бирелгән ки, әлеге мәхәббәтнең әллә нинди төсмерләре һәм бөтен катлаулылыгында, төрлелегендә Бу геройларның бөтен җанын-тәнен биләп алган, дигән фикергә китерә автор. Шундый тел байлыгы, сүз байлыгы, сурәт байлыгы, һәр шигъри тезмә анда я символ, я метафора, я берәр чагыштыру белән эпик рәвешендә киләдер кебек тоела. Шуңа күрә Фатхи Борнашны, теге аерым әсәрләрен укыган очракта да бу Әсәр менә эзлекле сюжетка салынып бирелгән. Тагын шунысы бар, аның бит әле язылу тарихына күзне ташласак, башлангычы кая кайтып кала, Таһир Зөһрә сюжеты каян килә? Бабахан дастаныннан, Сәйядинең. Хәтерегездәме, урта гасырның, әйттем бит, Сәйяди Бабахан дастаны. Бабахан дастаны ул, ләкин аның эчтәлеге бит Таһир Зөһрә сюжеты, Аллабирде хан турында. Хәтерегездә микән, онытылганмы инде, күптән укылган әсәр. Мин инде Студентларга, э, филол- филологларга мөрәҗәгать итүен беренче чиратта укучыларга дип әйтәм мин. Ә икенчесе, әлеге дастан жанры татар әдәбиятында 19 йөздә дә бетми бит ул. Ул аз кич- бер тармак булып килә. Теге реалистик әдәбият чыгып, э, Муса Акъяйзадәнең Хисаметдин Миллалары, Фатих Кәрими, Заһир Бигиевлар, алар бит инде хәзер мәгърифәтчелек әдәбияты, ләкин реалистик әдәбиятны үстереп киттеләр, бай тармак булып. Шигърияттә әле дини әдәбият зур көч белән бара, Гали Чокрый, Акмулла, Газизә Самитовалар, беләсез. Ә карагыз сез, дастан жанрының юка гына, сукмак кына барыбер калган. Әхмәт Уразаев кормашый. Унтугызынчы йөзнең икенче яртысы, ятмасам, мин алтмыш сигезенчеме еллар тирәсе кебек, мең сигез йөз шул тирәләр, вакытын отармын дип куркам, язылган әсәр Таһир-Зөһрә кыйссасы дип атала ул. Нигездә шигырь белән язылган, кайбер урыннары сүз белән, проза белән. Ягъни ул урта гасырдагы дастан традициясен дәвам итә. Менә бу әсәр инде Фәтхи Борнашныкына күпкә якынрак. Чагыштырып карасаң, өчесен, Бабахан дастаны, Әхмәт Уразаев Кормашиның Тахир Зөһрә кыйссасы һәм Фәтхи Борнашның беренче шигырь трагедия дип карыйбыз икән аны, Тахир Зөһрәне, өч әсәрне. Сюжет килә, ләкин инде алардан файдаланса да, фикере калса да, сюжеты калса да, әлеге тарихи фаҗигале мәхәббәт тарихы бит инде сюжеты. Инде өр-яңа әсәр, тулысынча шигырь белән, Хәмитнең инде шигъри юллар, егет-кызның мәхәббәттә аңлашуы булсын, хан белән ханчамы ул, башкалармы ул, бик кызыклы, интрига әйбәт үстерелгән, нәкъ менә урта гасыр романтик рухын, романтикасында каршылыкны тәшкил итә. Таһир белән Зөһрә арасына керүче кеше гарәп. Гарәп ул әлеге сарайда хезмәт итүче кол. Автор аны гарәп дип бирә. Ягъни аның кол булуына, хокуксыз булуына күрәсе игътибар итә ул. Бәлки теге читтән килүенә, килүенә нисбәтле. Мин төптөгәл менә хәзер уйлап торам, ни өчен гарәп дип аталды икән дип. Хәтерләмим, әйткәнемчә, Соңгы вакытта әсәрне укымагач, җентекләп онытылгандыр бәлки. Бер яктан, гариплек тә килеп керми микән? Гариплек ул читтә бәхет эзләү дигән сүз бар иде, хәтерегездәме? Урта гасырда. Бу кеше, герой, гариплеккә йөргән, читтә йөргән, бәхет эзләп йөргән дигән. Хәтерегездәдер, кызлар. Аның белән дә ошашлык бар. Бәлки бу очракта да читтән бәхет эзләп килгән, Кеше, бәлки, килеп монда кол буларакмы яисә хезмәтче буларакмы сарайга алынган кешедер. Кыскасы, Зөһрәне әлеге гарәп яшьнең ярату белән ярата. Бер кеше дә белми аны яратуын. Ләкин автор әлеге гарәпнең дә күңеле, җаны барлыгын, аның да мәхәббәт утында януын, Йөрәкләремне пәрә-пәрә яндырдың дигән сүзләрне бу гарәптән дә әйттерә. Автор, Татлы бурлар. Әсәр ахырында Зөһрәнең үлүен күргәннән соң, Гарәп тә үзен-үзе чәнчеп үтерә. Менә мәхәббәт өчпочмагы анда шулай килеп чыга. Тахир Зөһрә, берсе хан кызы, берсе вәзир улы, ә өченчесе, гомумән, ну, кол дип әйтимме яисә сарай хезмәтчесе дип әйтимме. Кызыклы сюжет үзенә караганда. Автор шулардан үстерә. Тагын берсен генә әйтим, менә әгәр дә ук Кызыксынып укысагыз, билгеле бу очракта инде нинди мәгънә телисе дә тегеп, әсәр геройлары, аларның пьеса буларак эшләнеше турында тагын алдагы күпмедер вакыттан соң, мин белмим, сезнең эш тәртибен, планын туры килсә дип әйтәм инде, фикер алышырга мөмкин булса, Әсәрнең язылган вакыты үзенчәлекле, унҗиденче, унсигезенче ел аралары, хәтерем ялгышмаса, унсигезенче ел башында тәмамланды дип әйтә бугай аны автор. Идеал җәмгыять үрнәге бирелә, гөл патшалыгы. Таһирне патша гафу итеп, сандыкка сала, ләкин барыбер үлемгә дучар итә. Үз кулым белән үтермим, ди. Ләкин Син, ул безнең илебездә, ну, безнең монда булырга тиеш түгел. Мин аны кичерәм, ләкин сандыкка салып Дарьяга агыза. Сандыкны бик илә, агызалар. Һәм Таһир сандык белән икенче бер патшалыкка барып җитә. Аны өч кыз коткара, бу гөл патшалыгы. Автор аңа кыска гына вакыт бирә инде, монда идеал җәмгыять. Аларның патшалары, ханнары буламы? Кайчандыр хәтта көтү көткән. Ә бүген инде ул патшалык итә. Халык идеясе бит, гап-гади халык теләге, хыялы дип әйтим инде, тормышка ашырылган бит инде. Ә һәм әлеге гөл патшалары кызларын коткарганнан соң Таһиргә анда калырга кушалар, ләкин ул калмый. Берәребезне сайла диләр хәтта. Юк, ди, минем күңелем Зөһрәгә бирелгән, мин аның янына кайтам. Үзенең үлемен белә торып, кем Нурихан Фәттах Итил суы ака торыр да, хат язмасам язган иде бугай. Аның тотышы сөйгәне Аппакны эзләп китә бит әле ерак җиргә. Анда ул утка карап очкан күбәләктәй тотыш үзе белмәгән, күрмәгән җирләргә сөйгәнен эзләп китте дип. Ну, утка Очкан күбәләккә булгач инде, димәк, үлемгә үзе үзе дучар иткән мәгънәсендә. Шул искә төште бу очракта да. Менә монда да инде. Чөнки ул романтик пафос белән сугарылган мәхәббәт дастаны һәм Таһир инде сөйгәне янына кайта алмыйча булдыра алмый. Әсәрнең бөтен пафосы, бөтен каршылык-конфликт шуңа хезмәт итә. Һәм кайтканнан соң инде, әйткәнемчә, кол гарәп күрсәткәннән соң тотып алалар, һәм билгеле инде патша аны, хан аны инде үлемгә, турыдан-туры үлемгә башын кисүгәме? Шуңа, димәк, әйе, башын кисүгә хөкем итәләр. Менә шундый кызыклы, дип әйтим инде, пафослы әсәрләр. Билгеле, бүгенге көндә бу әсәрне сәхнәгә куеп булырмы дигән сорауга җавап бирүгән вакытта кыенсына. Кыенсына дип сәхнәгә куеп булыр аны. Икенче яктан, сюжеты бүгенге укучы өчен артык гади булып, бик тиз беренче күренешләрдә үк ахырын җитеп тәмамлануын сиземләргә мөмкин булган әсәр кебегрәк яңгыраш алмасмы дигән шикләнү дә бар. Икенче яктан, ул бераз гына операга да ошап китмиме? Чөнки сюжеты артык куе түгел аның, күп тармакланулар юк бит. Ә геройларның бер-берсенә булган мәхәббәт аңлатулары шактый сузылган, яртышар биткә сузылган монологлар китә. сәхнәдә андый монологларны сөйләү аңлашыла инде, бәлки кече залда уйнап карарга да буладыр.